Editorial give piss tom her money Editorial give piss tom her money how many times I talk am I get reason why I talk like that welcome to naija daughter um daughter TV my people my brother my sister my aunty when you go come across this video yes why I mention editorial I see this right for piss tom community this thing wey una dey see so my August salary was paid to the person that always receive my money three hundred and nineteen three hundred and nineteen euro no be small money na omo three hundred and nineteen euro e dey go almost um like almost um three hundred and something almost four hundred thousand naira who take this money editorial why I call your name say give Peace Storm her money because na you use your mouth take say you help Peace Storm you dey collect money from YouTube and give Peace Storm and na your account dey na your account na im dey pistom gogo accent my sister den I I read the message this is the place wey I dey tell um UK family say una fit chat YouTube direct den YouTube go answer una here dem no dey wait once you chat dem you go dey online hold um before two minute or five minute or ten minute dem go reply you den una start to dey chat na the chat pistom break e come out now as proof if you be content creator you go know this chat as a um chat on YouTube then why I dey call your name my beautiful sister editorial if you even drag me tomorrow or you do anything tomorrow na your word of mouth because na you say you put your account for pistom account okay now now why can't you refund that money to the girl yet abi you don refund am to her because this girl na e chat YouTube YouTube say na the account wey wey dem put for account because August Pistom never get account Pistom never get uh, uh, passport na your passport na your everything dey inside why every time we go dey blame government Nigeria government is not good Buhari is not good this one is not good we the individual we the citizen of the country na we be ourselves Na we dey even dey do ourself pass. As this girl dey now, I no dey call her poor girl, she's a big girl, you understand, me no dey look down of her, she's a big girl on her own. As she bring this proof come out now, editorial, my papa say he no know where him children go waka reach tomorrow, that is true. My papa no come Europe, I dey Europe today. Imagine maybe somebody when my papa do good for, I jam am or my papa wrong, How e go be? Remember we are mothers, remember we no know where our children go waka go tomorrow. No be say you don say na you collect the money, why i dey put am direct to you my sister because editorial na you i talk to because you use your mouth take say na your account na you put for pistom um account and if we look wen dis mata take burst, August don pass, where di money of August? Please if you carry am, give am to Pistom Editorial, to create a content is not easy, you know and to get di view wen e give you three hundred, you know say three hundred euro e go make a lot for her, make we no dey let person thing dey enter our eye. Be contented, be contented abi how una take dey speak am for what you have. Why piston, you wey you get how many chine, no be one, no be two, no be three, no be four, chine wey you get and you dey catch out from inside, your children account dey there, family account dey there, spiritual dey there, um di oda one e dey there, more dan five sef plus your husband own, na only dis three hundred and sometin euro piston own naim kon enter your eye, my sister This one shortalize me o. When I see the comment, I say no, I no go sleep. Let me go do this video so that tomorrow morning I go receive this alert. It's very poor. It's very, very poor. I no dey fight for anybody to know me. I talk wetin I see. Editorial for me, I put am to you. Return piston money. Because na your account na im dey piston account. Na you use your mouth take say na you dey collect money give piston. Why? just because of you get access to to her uh, uh, to, to her account to her youtube account you just collect am for me as i see i just dey bitter i just i feel sad true i feel sad and you are a mother we are all mothers you don't know whether this girl will be a help to your child tomorrow you don't know whether this girl will be a, a help to you tomorrow now today you know you don't know tomorrow no matter what she do you use your mouth and say she's good she's nice She help you, you help her. Piston is not like this. Now when you start to dey visit, why can't you remember the good part, the good time and give this girl her money? E dey poor if the money really dey with you, except the money not dey with you. If na true, you say the money dey with you, my sister, release that money for your hand. Person, small thing na im dey bring curse. Curse um, e no just be sey you go juju go swear o um. Curse when you are pain, when you dey pain and when somebody wrong you and when you cry to God, nothing pass am. No matter you go sey um he sleep for my house, he eat my, as far as sey it's not agreement sey this August money make you chop am and you chop am, E come call God, e come swear, use im mouth take cry to God. Sometimes na dey think say na when person go juju na im dey swear. No o! When you call your God, use your mouth take talk to your God, na still part of swear. Some people dey, dem no go even talk to you, dem go say, I hand over it to God. You know wetin e mean? God and swear, which one you feel say e work pass? You go juju? Please, my sister, my editorial, I tell you the reason why I like you. You're strong o. The same thing this girl she's doing now. She's trying to, you know, the life when her mom live, the life when her sister, she wan try pull out so that she will be a help to to his siblings. Many of us do am. Me when I talk to you today, the same thing happen to me. When you go come dey see say girl wan try lift herself up so that she will lift others, then you go dey try to bring her down. It's very bad. Let's tell each other the truth.

and somebody dey still drop am in the comment section as dem dey insult your family e good e make sense maybe the girl don contact you before she bring am come out for social media i believe say she don contact you you go feel like say you don see am and it's very bad of you please is if na so you do this girl is very very bad is very bad na today you know you no know rain when e go beat you tomorrow you no know sun when e go dry you tomorrow Anything wey we dey do on this earth, do it clean. People wey dey even dey do things clean, things dey hard dem, talk of mago-mago. How much is three hundred, three hundred and something um dollar when you dey car, when you dey make more than that in a month? For me, I pull am to you because she chat YouTube and na your account na im dey. Na you use your mouth take talk am say na your account. because all those people wey dey do am before abi na other people wey dey come dey assist am other people wey dey assist am dem don ever put account now na your account na im dey when dem dey try to bargain to remove to do things please if you if you come this my video maybe you just watch am you just pass you know say you know how to watch video you go pass or you go drop comment later you go delete am i no even need your comment Please if you see this my video you manage lis ten to am e scratch you for ear return this girl money if that money dey your hand return am no oppress anybody because you no dey if you even get the billions nobody dey feed Nigeria you can no matter the president get money reach Dangote no dey feed Nigeria individual na na everybody dey feed their self Why my people as I see this thing I shock because when I even see this message when some people dey insult her dey talk to her say see one one person even I dey talk to your family me I no like am if you like am no I be mother person go just you go see say person dey insult your uh, your family you go just like am like that it's very poor it's poor if your husband no talk eh e no good some kind things dey you need to uh, uh, take action You need to take action what is this it's not good let's tell each other the truth eh you be mother how much is eh, three hundred and something euro wey you no fit give the girl her own money no be even say na your money na her sweat na money when she work for look this one comment me i read am for you if it's good for here your prayer is your weapon peace peace can never be cheated from her hard earn income, edit and family that eh cheating this poor girl will never go on I will not pronounce that word go pistom comment section eh community eh eh eh tag you will see am for there as dem dey talk to your family dey insult your family you like am how much is three hundred and something euro when you go just sit down on top dat pride or what can you do what can you do na im dey lead a lot of pipu wey dey go come pour kitchen dem go come dey cry dey beg you do person something say what can you cry can you do this wetin you go fit do when de person go come chook hand for una eye una go dey cry una go dey beg for for for one kro kro abeg my pipu na dis one i get i just say make as i see am um i vex Because editorial wen you say you suffer, you no suppose to do dis girl because na her account, na you use her mouth take talk am, why you go collect dis girl money, August money? My people na dis one I get to talk, I will see una in my next video, ciao. E don cast, last last, na everybody go chop breakfast. Shayo.